Ah, iyo mvana toni wanga utorara kuma 8 kunoku haa ah, iyo mvana huko iyoyo a ah, imking hanzi chiko kuya uzoona vanhu usiku hwakadai so Ah, iyo mvane zvinobvunzwa munhu here izvozvo ah king totadza nekukubvunza ko hamusimi here vatakadzinga nezuro padeni togona kutotya kati titoti maybe mauya kumarevenge
mvana tony ino kuti ndatoya panapa kuti nditokuudza nhau yehaso randawana wakuda kutondiganzira futi
ah im king hamusi kuona zvinoshamisa nezuro ndakakudzinga padeni pangu ukabva panapa wakatsamwa nhasi wangouya nekagood mood kako unoti ndingatadzovhunduka here kuti chii chakuitika
saka wanga uchida undite sei ko handi zvakanzi isusu nherera tichafa tichitambudzwa nemi vane mari here chae ah sauro sha mamwe mashoko aunotaura hatambwe nawo sha kutaura here koko haakanda kutadzira sori kwacho
ukaona chii wangu ka uri kutopedza nguva uchirova timaapologist twako tofeki vonaka ndawana haso wo kutopedza time hande tinohasela iyo shaya kunohasela imbori haso reiko iroro rumbotaure ruri
first iwewo kana maresults ako abuda uri kudaita basa rei ndikudaita lawyer king zvingori obvious inga wandakakuudzai kudhara iyeka ndo hasoka racho randiri kutaura
king nezuro maichema ba nhasi makuiva muchitaura zvehaso runoda macertificate hobhobho makandimbanje asadza kukushandisa imimi jesu ah tony tombotiwo uri parufu uri kuchema hama yako ubvoisa ruoko rwako muhomwe ubvoona ah iphone yako hamusisina unoramba uchichema here wewe ah sauro zvingori obvious ka ndosumuka ndandatanga kuitsvaga ho oh, kana ndava ini ka ndasimuka nditsvage iphone yangu makutonditongesa kunge ndine mhosva
mm, ha ah, im impressed ko sauro makatanga riini kokuva wise like this last night ka pamukandinyima sadza renyu nemufushwa
ha ah, sauro unongozviziva kuti uri mumwe wangu sorisha saka tikuita seko nehaso redu ramatitsvagire nai mukoma sauro
gepe riripo nderekuti unenge uchitonyepera vanhu kuti une license yeuloya gaya ka utori neidea nazvo e, totanga kutorova macourses evanhu ka titoita mari oh you mean macases evanhu ah, king ka ah, king tikutosiya mari izvezvi pane pandanzwa munhu achichema ka vanhu vatomhanya ipapa vachitoti maybe munhu ari kutorepo Ah, Sauro, uchati munhu ari kurepwa ka apa ari Tifred ari mustudio. Ah, Sauro wangu tonika, une pamuromo sha. Airi gebiri atombobude sha. Gaya, munhu wese muno manitoziva tini handisi lawyer. Mvana Tonu, usatombotya zvako. Tobaya kuchiweshe kwa pana anotombotiziva ikokuyo. Wo uko kuna nabare uko manje tinoenda sei kokuya tina kana mari yebhasi. Bozi kana iri nawo yasekuru wangu hainetse. Ndokwasa kungowaudza kuti ndawana basa.
iyo mvana toni inde wakapusa iwe ko basa racho unoriwana mvana kana iri nhau yemari usatombotya ndatengesa mbanje dzangu dzese mari nditori nayo haa sahwira ka this game tofanira kutamba mushe because takabatwa ka haa tofira mujeri sahwira wangu toni usatombokwata ndine munhu wandiroziva anokugadzirira license yefeki haa sahwiro ka brain dzako hadzina mboshata sezvaukaita iweyo Tony weweka une pamuromo akashata ndiani tasa zvauriwe uri yellow bone apa une siguma hausi watoabatana aterewa saka iwe chibva waita madhiri elicense waiziva ini gani pine mdeni ndobva ndaoneswa nasekuru waiziva mangwana chaito vatabaya okay apa mukoma sauro mama kuenda nogadzirisa license kuti mubaye kuchiweshe uh, mukoma wangu ka anga atori mahwani chaiyo haa uh, mukoma sauro ka ndaoneswa pamweya mumwe munhu arohwa chete kuchiweshe kwekwe ndiri ini ka ndatononokerwa nenext episode haa uh, mukoma wangu ka kuchiweshe ndokutone nyaya yese maiziva ee eh, saka guys ka don't forget to like maiziva Hey eh, guys ka mangozvinzira mega kubva kuna sauro so guys don't forget to like plus watch out for the next epic episode plus cameraman wedu ari kutanzi don't forget to subscribe